Mela, issa wasalna għall-aħħar topic, at last, acids, bases and salts. Ħafna mill-affarijiet diġà għandna idea tagħhom, pereżempju examples ta' acids, properties ta' acids, u ħa jkun hemm ukoll xi affarijiet li ħa nitgħallmu fuqhom f'din il-lezzjoni li huma ġodda. Dan it-topic qiegħed fuq page 130 tal-booklet.

Acids jaqgħu fil-klassifika tad-grupp ta' compounds li huma soluble. Allura meta nirrappreżentawhom ġo equation dejjem nużaw l-istate symbol Aq. Din l-istampa qed turina tipi ta' ikel differenti u ħafna minn dawn l-ikel li huma ppreżentati fuq din il-mejda għandhom xi tip ta' acid fihom, jiġifieri acids are not only found in laboratories, we also found acids in our kitchens and for example orange juice, oranges, lemons, apples and limes contain citric acid, per eżempju il-ħalib għandu lactic acid. Um, so it's important to appreciate the fact that acids can be naturally found. Um, u acids nistaw nsibuhom ġol-arja, anka ġo ġisimna, fid-dar, fil-affarijiet li nixtru, fil-ħamrija wkoll tista' tispiċċa aċiduża u li ħa nkunu qed nagħmlu issa ħa niddiskutuhom. Daw il-places fejn nistgħu nsibu l-acids ħa niddiskutuhom wieħed wieħed. L-aċtu jista' jispiċċa ġo xita minħabba li ikun hemm acids li jinsabu ġo l-arja

Konna rajna li they react with water to produce acid. Fil-fatt din il-general equation diġà eh, nafu biha. Okay? U acid rain konna rajna għandha ħafna repercussions. Per eżempju, il-weraq tas-siġar ma jibqawx green, they turn yellow. It kills aquatic animals. It has a lot of, it makes a lot of damage. U daw kienu ħafna mill-problems li rajna. Acid ukoll jista' jinsab in our body, fl-istomak precisely, u l-acid li jinsab fl-istomak huwa hydrochloric acid. L-aċtu fl-istonku għandu funzjoni li joqtol any germs which we might have ingested through our food. Issa, fil-fatt hawn min li jbati b'kundizzjoni ta' indigestion where your stomach produces a lot excess of acid. and people who suffer from this from this condition might end up taking tablets of which contain alkali to neutralize the excess acid acids ukoll nistgħu nsibuhom fil-kċina tagħna

which is a polluted area uh, where there is acid rain, even the soil can end up acidic and the pH of the soil can end up uh, below 7. Um, f'areas li jkunu affettwati minn acid rain, allura jkollhom din l-acidic soil, u mbagħad il-farmers ikunu jridu li jittrattaw is-soil with an alkali. Ħa naraw iktar 'l quddiem fil-lesson x'ħa jkunu l-alkalis li l-farmers jitfgħu fuq is-soil. Mela, s'issa dak kien introduction. Issa ħa nibdew with the important points. Properties of acids. Mela,

il-symbol assoċjata ma' corrosive hija dawk id-drops niżlin u mbagħad dawk iż-żewġ idej, jiġifieri if it makes contact with the skin you will feel an irritation. Acid stern blue litmus red litmus huwa tip ta' indicator li jurina jekk għandna acid jew alkali preżenti. Fil-każ ta' meta jkun preżenti ma' acid jiġi minn blu jinbidel ġo aħmar. Acids are neutralized by bases fil-fatt din konna tgħallimna fuqha fit-topic ta' oxides. Acids react with metals to release hydrogen, tiġdida ma konniex nafu biha.

Di diġà tkellimna fuqha fit-topic ta' oxygen. Jew inkella meta acid ikun magħmul minn two elements bħal hydrochloric acid, we can produce acids by reacting the elements it is made from. Okay? Write the general equation underneath the reaction of carbon dioxide please. Issa, hawnhekk f'din it-table ta' page 131 għandna eh, most of the common acids. L-acids li huma in red you need to know them, okay? The ones in red only are important. And you need to know eh, the name of these acids, the formula, If they are weak or strong and where they are found. Um, um, so, if they are weak or strong, they are important. If they are weak, the acids will have a pH which is close to 7, bħal per eżempju pH 5, jekk l-acid ikun strong ikollu pH li iktar tkun close ta' 1. So the smaller the pH, the stronger the acid, the larger the pH, the weaker the acid. Okay? Mela, pause the lesson please and um, fill in the table. Now, xit ninnutaw fuq acids? Acids kollha għandhom hydrogen fil-formula tagħhom. Mela, biex ikollna chemical li jaġixxi bħala acid irid ikollu hydrogen fil-formula tiegħu. Ehm, highlight the sentence underneath the table on page 131. An acid is a substance that releases hydrogen ions when dissolved in water. Okay, mela highlight the sentence, please. Issa, Fuq page 131 għandkom table li hija iktar concise tal-most important assets. Ok? This table is very important, diġà di konna ltqajna magħha fit-topic ta' covalent bonding fejn konna rajna examples ta' assets. Ok? So di suppost diġà għandkom idea tagħha. Now, An asset jista' jiġi rrappreżentat in general by the formula HA. In general, jiġifieri dan l-asset HA mhux vera jeżisti, imma jirrappreżenta l-format ta' l-formulae ta' ħafna assets. U l-formulae ta' ħafna assets ġeneralment tkun tibda bil-hydrogen, b'hekk H, except, għal ethanolic acid, u t-tieni parti li tirrappreżenta the rest of the molecule, li ġeneralment tkun a compound ion, bħal pereżempju carbonate, bħal pereżempju sulphate, bħal pereżempju nitrate. So HA, I'm going to repeat,

AB, and when it is in water it ionises. X'jiġifieri ionises? Jiġifieri it splits up into a cation and an anion. Cation infakkarkom li hija plus iċ-charge u anion hija minus. U dan jiġri lil kull acid in water, they split up.

Dan jiġri minħabba li din il-bond tinkiser ta' bejn A u B. Issa, ħa napplikawha iktar ċara għal acids. Meta acids jagħmlu ionization, dejjem jisseparaw ġo H+

these pair of electrons go towards the chlorine and the hydrogen ends up without electrons fil-fatt b'hekk hija vojta din l-electron shell biex nispjegalkom għamiltha hekk u dawn iż-żewġ electrons imorru għand il-chlorine allura il-chlorine jiġi negative għax għandu extra electrons u l-hydrogen jiġi plus għax għandu missing electrons. And this happens in all acids when they are placed in water, jiġifieri they separate into H plus and a negative anion, which is also always different according to what the acid is. Um, u di l-ionization tista' tiġi reprezentata ġo equation Ok, mela HCl, għamilt l-istate symbol AQ għax jgħat in water, and I'm showing through this equation that it is splitting up into an H plus and a Cl minus. U H plus isem wahda fil-fat muwi minni xet namel coefficient u Cl minus em wieħed u kol fil-fat minni xet namel coefficient u kol. Issa, fuq page 132 ħa nagħmlu equations oħrajn li juru ionization, din id-darba ta' acids differenti. Um, always following this pattern. So, when an acid is in water, għawek għaw general equation li jetturi l-ionization, dejjem jinqasam ġo H plus u A minus. U A minus di hija l-acid the other part of the molecule, acid radical, hawn min jgħidilha wkoll, u dejjem tkun differenti skont l-acid xi jkun. Per eżempju, eh, di kienet ta' hydrochloric acid, issa ħanaraw example ieħor. Din id-darba ta' nitric acid. So for nitric acid the splitting up will occur over here, ok, allura 1H plus and 1 nitrate. Ok, importanti please li meta ħa tagħmlu l-ionization dejjem tridu tinkludu iċ-charges. Hydrogen dejjem plus u mbagħad NO3 titfittex mill-table tal-compound ions. Din ir-reaction ħa tkompluha fuq page 132. Ok, there are the fill in the blanks. The next acid is sulfuric acid. Mela, sulfuric acid l-istess ħajamel ionization skont dan il-pattern. Pero, pero, sulfuric acid għandu two hydrogens. Allura ħajifforma Two H pluses, jiġifieri issa għandna bżonn coefficient. Sulfate għandi waħda. Allura mhux ħa nagħmel coefficient quddiem is-sulfate. Kompluti l-equation fuq page 132.

Hu phosphate kombinazzjoni wkoll għandha minus 3. They must be equal and opposite, the positive and the negative, always. Boom. Now, we're going to move on. Now we're going to discuss the difference between strong and weak acids. Mela, strong acid immarkajna l-ewwel fit-table hemm eżempji bħal sulfuric acid. bħal hydrochloric acid, nitric acid. Okay? Um, u daw per eżempju is-sulfuric acid insibuh fil-batteries, fil-fatt meta tħalli xi appliance per eżempju bil-batteries fiha eh, jista' jkollok instances fejn dak l-acid um, it escapes and it corrodes the outside of the battery and even um, the point of contact where the acid touches the appliance. Insibu wkoll strong acid, il-hydrochloric acid li jinsab fl-istonku. Issa, acids mhumiex dejjem għax xi kultant l-istudenti dejjem jassoċjawhom li huma dangerous, però aħna nużaw il-weak acids fil-kċina tagħna, pereżempju fil-vinegar, fil-frott insibuhom, even some face creams are slightly acidic, pereżempju jkollhom pH ta' 5.5.

the stronger the acid is. Weak acids on the other hand are those which when in water they release a small number of H plus ions. Okay? Għalfejn? Minħabba li strong acids jagħmel complete ionization. Ħanaraw kif. Iġifieri daw in water Kull molecule ħa tissepara ġo H-plus u l-anion. Ok? Imma weak acid persentaġġ żgħir tal-molecules tal-acid ħa jagħmlu ionization. Allura jispiċċaw jipproduċu ammont żgħir ta' H-pluses. Mela, ħa nibdew bil ħa nikkumparawhom ma' xulxin. Mela, meta jkolli strong acid, Ħa jiġri hekk. In water, alright, all the molecules will split up, will ionize, alright, fil-fatt hawnhekk qed naraw the white dots and the black dots all of them have separated. Allura ħa jkun hemm a huge number of H plus ions. Peress li hemm ħafna H bla zajins, il-pH ta' dak l-acid ħa tkun ixxaqleb lejn il-one. Per eżempju pH 1, pH 2. Bħal fil-każ li jiġri fil-sulphuric acid, fil-hydrochloric acid ukoll. Issa, it-tieni sitwazzjoni hija meta għandi weak acid. Jekk tikkumparaw the first beaker with the second beaker, we're seeing that some of the molecules are still joined up. Jiġifieri, hemmhekk kien hemm partial ionization, għax mhux il-molecules kollha isseparaw. Right? Allura ma tantx hemm H pluses. Allura dak l-acid ħa jkun a weak acid. Examples ta' weak acids insibu ethanoic acid li jinsab fil-vinegar, insibu carbonic acid li jinsab f'acid rain. Allura l-pH għad tkun closer to 7, pereżempju pH 5, pereżempju pH 6. Now, um, how do we represent

U tieni hija li l-example li konna qed nitkellmu fuqu qabel ta' hydrochloric acid għax huwa strong acid nuża a one way arrow and then in order to represent the ionization of a weak acid I have to use a reversible arrow. Issa, daw ta'kom tal-weak acids qegħdin fuq page 133. Li għandkom please l-arrow mhux qiegħda eżatt hekk għax jiena ma stajtx nagħmilha once while I was typing the booklet. Please aqtgħu l-arrows tagħkom u għamluhom eżatt kif qegħdin hawnhekk, half arrow to the right and half arrow to the left. Now, ehm, mela, ta' carbonic acid, eh, l-ionization please tagħha tridu tlestuha, agħmlu fill in the blank u poġġu carbonate,

Issa importanti please li nkunu ċari f'moħħna di li acids jipproduċu H pluses if they are in water. So if they are in any other solvent or not in water they can't act as acid because no H pluses are present. Issa, Basicity, kelma ġdida. Basicity tfisser tirreferi għall-ammont ta' H-pluses li jistgħu jipproduċu acids in water. U for example, hydrochloric acid, when it performs ionization, it can release one H plus, allura dak l-acid jista' jitqies bħala monobasic, ma ninsewx mono tfisser one, monobasic jiġifieri it releases one H plus. Fill in monobasic please in the fill in the blank. Issa if we take a look at sulphuric acid, sulphuric acid has two hydrogens,

Mela, mill-parti ta' acids lestejna, issa ħa mmorru għal parti oħra, bases. Base tfisser a chemical which reacts with an acid to form salt and water, jiġifieri chemical li jista' jinnewtralizza acid. u bases jistgħu jkunu jew methyl oxides, jew methyl hydroxides, jew methyl carbonates, jew hydrogen carbonates jew ammonia. Dawn il-families ta' compounds jistgħu kollha jirreaktjaw ma' acids. Na. the solubility of bases, mhux daqshekk importanti di. Mela, methyl oxides nistgħu nsibu ta' group 1 u ta' group 2 huma kollha soluble. Il-bqija, il-methyl oxides kollha huma kollha insoluble. Methyl hydroxides ta' grupp 1 u 2 in general huma soluble u l-bqija huma insoluble. Alright? This part is not important. Mark it not important please. Now, ħafna studenti jsaqsuni ma qisu jsibu li fil-kotba base u alkali qisha tirreferi għall-istess ħaġa.

Examples include sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. etc. Bases xi fisser? Bases jistgħu jirreaktjaw ma' acids biex jagħmlu salt and water, jistgħu ma jkunux soluble, jiġifieri daw jistgħu jkunu solid, u jistgħu anke pereżempju jkunu methyl oxides bħal

Kay, Mela di li kont qed ngħid l-ewwel, alkalis huma soluble u bases le. Mela, l-alkalis importanti li rridu nkunu nafu. All right? Um, we're doing page 134 and 135. Um, sodium hydroxide li għandu common name jiġi referred to as caustic soda daw ħanaraw ftit information fuqhom ta' potassium hydroxide, KOH, calcium hydroxide, CaOH2, and ammonia, these are the common alkalis which we need to know. There is also sodium oxide and potassium oxide, and calcium oxide. Issa, kif għattilkom tajjeb issa ħa niddiskutu ftit information fuqhom. Ħa nibdew bl-ewwel wieħed, daw irridu nkunu nafu il-chemical name tagħhom, il-common name ta' kif jirreferi għalihom xi ħadd li ma tantx jaf chemistry, and a use for them. Ok? Issa fin-noti jista' jkun li nsemmi iktar minn use waħda, intom tridu tkunu tafu waħda biss.

into soap. Um, so that is some information about sodium hydroxide. Uh, I would highlight, I would try to remember il-fact li jintuża f'oven cleaners. Alright? Um, now,

Quicklime, il-chemical name tiegħu huwa calcium oxide u l-common name huwa quicklime u dan huwa l-base li jintuża mill-farmers biex jitratta soil li hija aċiduża. Sodium carbonate huwa wkoll base ieħor il-common name tiegħu huwa washing soda and it is used in cleaning as well, washing soda, pereżempju biex jagħmel il-ħwejjeġ iktar bojod.

alkalis. Mela, ehm, strong alkali ehm, fl-ilma jagħmel complete ionization. Issa tagħkom please hemm miktub when a strong base dissolves in water, il-qataw il-kelma base please u iktbu alkalis. Eh, mela daw prattikament jagħmlu eh, ionization b'mod simili għal tal-acids. L-acids kienu jagħmlu ionization billi jinqasmu ġo H plus u negative anion, imma il-strong alkalis jinqasmu eh, billi jagħmlu OH minus dejjem u mbagħad a positive cation. Ok, so this is how strong alkalis dissolve, oh, skużawni, ionize. Um, strong alkalis għandhom pH viċin ħafna il-14, per eżempju pH 13, pH 12. Um, mela cross out this word, please, bases and right alkalis, and fill in the blanks on page 136. Weak alkalis Alright. L-istess jagħmlu ionization imma din id-darba hija partial. Irranġaw ir-reversible arrow please u għamluha kif għamilta jiena. Okay. Issa, Basic oxides, daw il-basic oxides diġà konna rajna u tkellimna fuqhom fit-topic ta' oxygen u daw għadna li jistgħu jirreactjaw ma' acid biex jagħmlu salt u water u jistgħu jirreactjaw mal-ilma biex jagħmlu methyl hydroxide konna rajna.

Hawnhekk hawn two examples minnhom, zinc oxide u aluminium oxide, però hemm oħrajn, hemm it-tin oxide u l-lead oxide, u dawn jistgħu jinnewtralizzaw kemm acid u kemm base. Issa, is-section ta' bases lestejn hija ħa nibdew is-section ta' indicators. X'inhu l-irwol ta' indicator? Indicator qisu bħall-indicator tal-karozza li juri jekk sejra left or right. Imma l-indicator tal-chemistry, biex niftehmu, jurik jekk għandek acid jew alkali jew inkella neutral. Different indicators show different colours.

Mela, ħanibdew. L-ewwel wieħed, litmus, litmus ġeneralment jiġi fil-forma ta' karta, huwa red when present in an acid. Ok, ġifri if it is blue it will change to red in an acid. If it is placed in a neutral solution, such as water for example, um, red litmus will remain red and blue litmus will remain blue.

in acid, very light pink in neutral and pink in alkali, universal indicator, issa da fil-verità juri range kbira ta' kuluri, jien qed nieħu very strong acid and very strong alkali. In very strong acid huwa red, in neutral green u blue in alkali. Issa għodu attenti please, meta tagħmlu l-fill in the blanks, ta' din it-table, il-neutral tiegħi qiegħda fin-nofs, tagħkom il-column ta' neutral qiegħda fit-tarf, so oqogħdu attenti il-kuluri li tikkupjawhom fil-kaxxi t-tajbin. Daw il-color changes li kont qed nispjega. Issa, ħa niffukaw naqa' fuq Universal Indicator, page 137. Universal Indicator jista' juri iktar minn three colours minħabba li huwa a mixture of indicators. Um, u kif għattilkom tajjeb apparti l-kulur jatina ideja ta' strength tal-acid jew l-alkali li jkonna minħabba il-pH value. Jekk ikollna pH value ta' 7, il-kulur jiġi aħdar u dak ifisser huwa neutral. Jekk il-pH value jiġi minn 0 sa 6.9 ifisser li s-solution tagħna hija aċiduża u tista' u turi kuluri jew yellow, orange jew red. Jekk ikun alkali solution, il-pH value li ħa juri jkun minn 7.1 sa 14 u l-kuluri li juri jkunu iktar skuri, very dark green, blue and purple. Um, These are examples um, of um,

Għandu anka pH ta' zero. Ċili anka tista' ssib pH scales li jmorru bil-negative numbers. Aħna ġeneralment nieħduha minn 1 sa 14 imma hawnhekk qiegħda minn 0 sa 14. Di hydrochloric acid ukoll li jinsab fl-istonku tagħna huwa quite strong. Um, u lemon juice and vinegar um, as well Issa, eħe, fuq di jrid nikkummenta, urine as well is slightly acidic, huwa pH 6. Fil-fatt, ġeneralment minn pereżempju jkollu sintomi ta' urine infection, l-ewwel ħaġa li jagħmel it-tabib huwa a pH test because an infection will change the pH of the urine u pereżempju jiġi iktar acidic. Dak nota żgħira. Li kont qed ngħid l-ewwel ara caustic soda, sodium hydroxide which is found in sgrassatore, it is a very strong alkali. Soapy water as well, milk of magnesia li kont ngħidilkom l-ewwel li jitratta l-acid indigestion, okay? So this is interesting to read this table. Issa, fuq page 137 fil-qieħ għandna li universal indicator jista' jinsab eh, ġo tlet apparenzi differenti. Universal indicator di l-iktar komuni nużaw fil-forma ta' likwidu. Eh, universal indicator jista' wkoll ikun fil-forma ta'

fill in the blanks of on page 137. Now, salts diġà tkellimna ħafna fuqhom fit-topic ta' oxygen u anka ta' water. Salt jikkonsisti eh, huwa prodott minn neutralization reaction Nafu mill-lezzjonijiet ta' qabel li meta ngħidu salt fil-kemistri mhux dejjem nifmu li huwa sodium chloride u jiġi iffurmat meta il-metal jieħu post il hydrogen. Ehm, din is-sentenza please li jien qed nikteb bl-aħmar ħa tiktbuha at the top of page 138. Ehm, huwa ionic allura jkollu properties ta' ionic compounds, per eżempju being solid. Now, Um, mela, we were saying that a salt is formed when the metal replaces the hydrogen of the acid. Okay? U hawnhekk għandi um, neutralization reaction bej alkali u bej acid u biex niffurmaw is-salt qed naraw is-sodium li spiċċaħa post il-hydrogen. Allura s-salt ħajġi sodium chloride. So the first part um, of the salt comes from the alkali and the second part of the name of a salt comes from the acid. Mela jekk l-acid tiegħi kien hydrochloric acid għandu klorin, is-salt tiegħi ħajkollu klorin ukoll. Bekk ikun sodium chloride. U hawnhekk għandna xi nota li tista' tgħinna kif nistgħu ninnejmjaw sods. Mela, ġeneralment l-isem ta' acid jispiċċa ik, tneħħi l-IC part u żid aid jew ate jekk għandu oxygen fih. Mela f'dan il-każ jekk hydrochloric acid tneħħi Mela minflok hydro tpoġġi l-metil, u minflok il-ic part tpoġġi ide, diment li m'hemmx oxygen ġos-salt. That's just a side note. Issa, l-aħħar parti, ħa nispjegaha minn hawn. Mela, is-salts jiġu mill parti mill-acid u parti mill-alkali. Ehm, It-tip ta' solt li jkollok jiddependi mill-acid li tkun użajt fir-reaction. Jekk għandek jekk użajt nitric acid, HNO3, Um, mela, the H part is going to be removed and the metal is going to be inserted instead of the hydrogen. So ħajkun hemm metal u l-NO3 part. NO3 mill-compound ions jisimhom nitrate, so the type of salt which is going to be produced from nitric acid is going to be nitrate salts. Jekk ikolli sulfuric acid, jekk ikolli sulfuric acid, H2SO4 mela l-hydrogens ħajitilqu minn flok ħajidħol metil u jibqa' SO4. SO4 mill-compound ions jismu sulfate, so sulfate salts are going to be produced. Hydrochloric acid, HCl, jitlaq il-hydrogen jibqa' klorin allura t-tip ta' salt li ħa jkun hemm huma chloride salts. Issa, fuq page 138 għandna table vojta u għandna l-ismijiet tal-assets, intom għandkom ukoll il-formulae, u t-tip ta' salts li ħajkunu qed jiffurmaw. Per eżempju, nitric acid, il-formula HNO3, mela jifforma nitrate. U għawek għazilt example jena, a random example, Sodium nitrate, mhux bilfors bis-sodium, tista' tagħmel metal ieħor, calcium nitrate pereżempju, barium nitrate, ok? So I decided to stick with sodium in the, in the first three cases. Sulfuric acid jitilqu żewġ hydrogens minn flok iż-żewġ hydrogens sa jidħol metal u jibqa' SO4. Mela sulfate salts, right? Dawli, spjegajt l-ewwel carbonic, H2CO3, jitilqu żewġ hydrogens jidħol methyl jibqa' CO3 allura carbonate salts. Alright? Issa, l-aħħar waħda, ethanoic acid, tinsewx, highlight the last hydrogen, l-aħħar hydrogen biss, titlaq, CH3COO mit-table tal-compound ions jisimha ethanoate. Allura ethanoate salts are going to be produced. Mela dik kienet it-table pause the lesson and fill it in. Now, Normal salts and acid salts. Mela, normal salt huwa meta jiġi ffurmat meta l-hydrogens kollha tal-asid ġew irriplejsjati kompletament bil-metal ions. Per eżempju, hawnhekk għandi l-asid, hydrochloric acid, li għandu one hydrogen.

Two sodium ions are going to replace the two hydrogen ions. So two sodiums replace two hydrogens. M'għadx fadal hydrogen. Allura f'dawn iż-żewġ każijiet, sodium chloride u sodium sulphate huma examples ta' normal salts għax m'għadx fadallhom hydrogens. Ok? Mela, highlight the definition of a normal salt li tgħid a normal salt is formed when all the hydrogen atoms of the acid are replaced by metal atoms. Importanti dik il-kelma all. Now, Jista' jiġri dan il-każ issa fejn inti meta tkun qed tagħmel neutralization ma jkollokx biżżejjed alkali. Allura ħa jiġri hekk, minħabba li l-alkali huwa limitat f'din reaction, mela għandek KOH li jrid jirreactja ma' sulphuric acid. L-asid f'dan il-każ għandu two hydrogens, imma because the amount of alkali is limited, u jgħidlek fi question hekk li huwa limitat, ehm, il-potassiums, alright, mhumiex ħa jirriplejsjaw il-hydrogens kollha. Hawnhekk hawn żewġ hydrogens, potassiums se ħa jirriplejsjaw waħda biss minn dawk il-hydrogens. Allura jiġi, mela,

So this is an acid salt because it still contains hydrogen. So an acid salt is a salt where only some of the hydrogen atoms, f'dan il-każ nofshom ġew irriplejsjati, have been replaced by the metal atom. U f'dan il-każ is-salt ħajkun jismu potassium hydrogen sulfate. Um, Issa. Tajjeb, issa. U eh, importanti please li tkunu tafu id-definition ta' asset salt li hija below the table. Okay? And this happens because the amount of alkali is limited. Issa fil-question biex tkun taf jekk inti ħatamel neutralization reaction fejn il-hydrogens kollha jiġu replacjati jew inkella partial the amount of hydrogens being replaced, irid jgħidlek li jkun hemm limited amount of alkali. Jekk ma jgħidlekx, ħa toħodha li l-hydrogens kollha ħa jiġu rreplacjati. Na. Ehm, issa, x'tip ta' acids jistgħu jagħmlu acid salts? Acids li jistgħu jagħmlu acid salts huma dawk l-acids li għandhom iktar minn hydrogen waħda. So, monobasic acids

Issa hawnhekk għandna table li tikkumpara l-asset salt ma' normal salt. L-ewwel kolonna qed titratta asset salt għax għad fadalli hydrogen ġol għad fadalli waħda mill-hydrogens tal-acid hawnhekk fis-salt u t-tieni kolonna qed titratta normal salt. Now, If we look at the equation, alright, the potassiums are replacing only one of the hydrogen. Filwaqt li n-naħa l-oħra, il-hydrogens kollha telqu u minflok hemm potassiums. So hawnhekk qed naraw normal salt. Il-pH ta' dan is-solt minħabba li li għad għandu hydrogen hija below 7, that's why it's called acid salt. And the other one, because uh, no hydrogens are present, hemmhekk il-pH ta' dak is-solt mbagħad tkun 7. pH, eh, mela sorry, pH għadnija in-name potassium hydrogen sulfate u l-ieħor potassium sulfate. Na. Eh, you have a table on page 139 um, where you have the um, name of the acids. Issa, fej il-name tal-acids, mandkomx il-formulae, please, imlewon, mela fej sulfuric acid H2SO4, fej carbonic H2CO3 u fej phosphoric H3PO4. U mbagħad it-tip, ħa niblew it-tip ta' acid salt li jistgħu jipproduċu. Mela, f'dan il-każ, sulfuric acid jista' jkolli acid salt fej waħda mill-hydrogen biss tkun telqet u jkun għad fadal waħda. So ikollhom tispiċċaw hekk, H ikollok il-metil u mbagħad HSO4. Allura hydrogen sulfate. U għawek tajt xie examples, alright? Mux bil-fors daw il-metals tistaw tatu, eh, per eżempju, nista' nuża potassium hydrogen sulfate. Na. Carbonic acid, il-formula H2CO3, mela jista' jkolli acid salt jekk waħda mill-hydrogens tibqa' hemm u l-oħra titlaq. Allura ħa jkollhom hekk methyl u HCO3. Allura daw it-tip ħa jkun hydrogen carbonate and a specific example calcium hydrogen carbonate. Phosphoric acid has three hydrogens if it forms an acid salt it can form an acid salt if for example two hydrogens leave but one remains allura ħa jkollhom HPHPO4 u jkunu jissejħu sodium hydrogen phosphate pereżempju a specific example.

U tgħidli min hu soluble u min hu insoluble. Issa, jekk il-compounds tagħna jkunu soluble, nagħmlulhom l-istate symbol Aq. So near soluble please in brackets write Aq. If the compounds are insoluble, then their state symbol would be S in brackets, so write S in brackets please. Now, the first rule, iġviri l-ewwel row. Din tajt li compounds li għandhom potassium, li għandhom sodium u li għandhom ammonium kollha huma soluble. and they have no exceptions, write no exceptions in the box, ok? Jiġifieri, compound bħal potassium chloride, potassium bromide, sodium bromide, sodium chloride, ammonium ehm, fluoride pereżempju, compounds li għandhom dawn it-tlieta preżenti waħda minn daw it-tlieta ħa jkunu soluble, jiġifieri nagħmlulhom state symbol AQ. And there are no exceptions. Issa, it-tieni row. All nitrates are soluble. Mela, every compound which has a nitrate present in it

Now, third rule, most chlorides are soluble. Din id-darba hemm exceptions. Mela, il-chlorides kollha li mhux qegħdin msemmijin hawn, pereżempju magnesium chloride, barium chloride, sodium chloride, calcium chloride, Kollha huma soluble, ħlief dawn it-tnejn biss. Jiġifieri, ma' silver chloride, meta jkun ġo symbol balanced equation, nagħmel l-istate symbol S għax insoluble. Jekk ikolli lead chloride ġo equation, ħa nagħmel S ukoll. Il-bqija, kull chloride li jeżisti, kull chloride compound, ħa nagħmillu state symbol ta' Aq. Fourth rule, most sulfates are soluble. Ok? Mela, sodium sulfate, per eżempju, um, potassium sulfate, uh, magnesium sulfate, copper sulfate, zinc sulfate, dawk kollha huma AQ. Ħlief dawn it-tlet sulfates li hawn hawnhekk. Now, I am conscious that on your notes you have silver sulphate and SRO4. Cross them out. Dawk, eh, they are very unstable u they are very rare compounds. Okay? Ħanibqgħu bil-compounds li huma l-iktar komuni. Iġifiri, jekk ikolli barium sulfate ġo equation ħanamillu S pala state symbol, let sulfate ħanamillu S pala state symbol, Calcium sulfate ta' nagħmillu es. Imma copper sulfate huwa wieħed mill-exceptions le. Mela mbagħad nagħmillu AQ. Il-ħames rule. Issa di bil-kontra. Ħafna mill-carbonates huma insoluble ħlief dawn it-tlieta.

Oxides, Most of the oxides are insoluble, ħlief daw it-tlieta, sodium oxide, potassium oxide and calcium oxide. The last rule, mela, most hydroxides are insoluble, for example, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, Dawk kollha insoluble, ħlief again daw it-tlieta, ta' sodium hydroxide, potassium hydroxide and ammonium hydroxide. Issa, mela, daw ir-rules, is-solubility rules huma importanti imma l-iktar għal sena oħra nkunu qed nużawhom. Alright? Um, and the last page, um, this is uh, isu uh, reading information um, uh, fej uh, ħataraw uh, xi uses ta' some common salts. Uh, baking powder, per eżempju, Huwa s-solt sodium hydrogen carbonate, huwa acid salt fil-fatt, and this is used um, in the kitchen when you're heating, for example, or making a cake, because it decomposes to produce carbon dioxide. Washing soda, sodium carbonate, um, il-common name da tiegħu tiġa rajnieh, jintuża biex ineħħi l-ġebla mill-ilma, water softening jgħidulu, process, Epsom salts konna rajnieh meta konna qed nagħmlu water of crystallisation, magnesium sulphate, heptahydrate, hept tfisser seven, bath soaps, and plaster of paris, calcium sulphate, Huwa gypsum basically u jintuża wkoll anke biex meta jkollok xi ksur. Okay, thank you and happy holidays!